Tu ini datai baru mai ke kitai buah rambai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita serengkap genap buah mawang ambi bela empit nyepit mimit enda masai ke nadai. Ke sekali tu ini manang mai dua bengkah jerita ti dikirum ke bala uchuh ba messenger Ayul. Baka selama mega turai bala uchuh udah diserurik Ayul sebedau ini ngerendut iya pansut nambai ke iya ba ruai kitai ditu uchuh. Ini ngena nama eno nyadi ke nama Karong Ucok tu. Jerita tu nyadi lebuh maya eno agi dara munya. Eno gawa nyadi pengajar ba sebuah sekula ulu sungai kena ke taun dua ribu empat ba pelilih menua Adap ke Sibu. Ba sekula nya bala pengajar bisi disedia ke orang rumah ti disebut kitai kuarters pengajar. Kuatus mengajar andu Ana nya betunga enggau pendam lama orang ti beempu menua nya ujau. Ana bekunsi bilik enggau siku bakih iya ti benama Anita. Anita mega pengajar ba sekula nya tang udah tuai sereta dulu gi ngajar ba sekula nya ari Ana. Keterubah iya, tama kuatus nya suba Anita bisi meri jaku tangkan enda ngasuh Ano Masang Cheremin nunga ke pintu dapur seduai laban dapur seduai betunga enggau penam lama orang nya. Dia ga pengurang ano ku kita uchup laban ti enda bebasa ke jaku tangkan Anita. Pangking ano enggau Anita beri mai. Nyadi pangking ano tisi pintu penama lalu pangking Anita tisi pintu dapur. Dalam pangking anau ukai nadai cermin lu jauh. Tang silau laban api pangking. Nya kebuah anau masang cermin tisi pintu pangking nunga pintu dapur seduai. Meda anau masang cermin nya nunga pintu dapur, Anita semina enda memunyi aja. Nyadi ke jerita ko kita ucau. Bisi dilemai siti kena ke hari empat. Sepemulai Anna ngajar malam. Anita mega ngajar malam maya nya ku kita uchup. Tang iya dudi gi pulai ke kuarters. Datai Anna ba tangga. Deka nikit tangga kuarters. Peda Anna, kumpal buak amat tak mesai lengan ku kita uchup. Iya ga begeletang peniau. Sapa ga bempu kumpal buak tu? Pia ku Ana bejaku dalam ati diri. Maya nya, Ana sigi udah belabuh anai nyamai ati Uchau laban buak seduai sebakih enda begeletang baka nya. Buak pengajar bukai mega nadai baka nya. Nadai bekaran buak bala pengajar indu maya nya kenu ku Ana Uchau. Semina indai sekula aja bisi bekaran buak. Tang meh Buak iya pandak nadai bangat ngemanyai gumpal buak ba kaki tangga nya. Sepengudah tama pangking, Ana lalu bebuka ke garik laban ti deka mandik ku jaku. Lebuh Ana agi dalam pangking, dinga Ana bisi rejat kaki orang bejalai ba bilik besai seduai. Nasak ketua mi nita gulai telu baka selama. Pia ku Ana bejaku ari dalam pangking ku kita uchu. Tang meh. Anita enda nyaut. Meda baka nya. Enda ga Ana kiruh endar engka Anita enda ninga. Pia kenu kuatir Ana. Pansut Ana ari pangking. Peda Ana. Agi petang pangking Anita laban pintu pangking bakih aya bisi telenga mimit. Kini kindu tu tadi deh. Pia ku Ana bejaku kediri. Nguing anang nunga cermin tisi pintu pangking deka muka bulu mata pelesu. Enda mukai-mukai ku kita uchu. Benung ngana tukir-tukir mabut bulu mata pelesu iya. Peda ana baki aya nita bediri degi-degi ba belakang ana. Baju tanchut buk endang iya sigi Anita. Tang meh Anita nya. Tak nadai mua ku kita ucuk nyau saweng. Ana pun deka nyerauh tayang meh sada nyawa iya nyau mersu aja deka belanda tang kaki enggai nyadi disingkang. Berepak enggau nya mega utai dipeda Ana ku kita ucuk ada ngenyit petang tegayam. Ana pun luput tegalik garing-garing baruh cermin tisi pintu pangking iya. Mayuh ano ti ngeleda dia ano meda mayuh amat bala bakih pengajar ti bela ngemata ke tudah ano ucau. Malu nal sai ditunga orang baka ke udah parai ke garing ba benung bilik pia ku ano ucau. Ketuai pengajar sida agi ngerengkun ke adat lama ku kita ucau. Lemai nya mega ketuai pengajar bedara ke bilik ano enggau anita sereta ngibun seduai sekaban. Ukai semina bilik seduai aja kala tama utai nya ku Ana Ucho. Tang meh nyau ka serampul. Kuarters betunga enggau pendam nya ditama utai nya. Macham leman meh utai ti ngachau sida kenu ku Ana Ucho. Anita mega enda tinggal di keduan utai nya ku kita Ucho. Dulu Gary nya Balat agi Anita ditunik utai ko kita ucok laban maia nya Anita semina kelirik aja ba bilik nya laban ano bedau ngajar ba sekula nya suba deh kenu ko Anita nusi ucok. Bisi deh malam siti maia nya bulan kemung. Anita nganta nunga cheremin ti betunga enggau pendam seberai ko ia ucok. Nya meh iya meda utai panjai dilah ba dapur degi-degi merati ke ana benung anta. Anita na luput maya nya uchu, tang iya alu belana tama pangking. Malam ti sama mega, Anita meda siku indu besintal kain galek ngerimbai iya. Indu nya sama mega baka ti dipeda Ano, nadai mua tang sawang aja. Anita pun lalu luput ba peninduk iya empu datai ke pagi. Berani amat Anita ku kita uco. Enda mia pindah bilik. Anita semina badu engkah cheremin betunga enggau pintu dapur ti betunga enggau pendam nya. Pia ku Anna uco. Amat berani Anita ku kita uco. Semalam. Dua kali antu sebayan beduan Anita. Agi meh Anita diau ba rumah nya. Enti ini ucau. Lama ini udah minta pindah ucau. Au. Bepun hari nya meh Ana mereti ke jaku tangkan sama diri. Penti pemali sebengkah-sebengkah menua enda sama enggau menua diri. Nya nah ka pengingat pengajar Rana ke kita ucau. Ila iya bekunsi cherita baru, agi bisi pengingat Ana ba sekula nya kenu ke tudah tuai ucau. Kitai mindah ngagai cherita kitai ti kepenudi baka ke malam tu. Cherita ti kepenudi tu datai ari siku ibu benama Jawai nyadi ke nama karung ibu tu ucau. Cherita tu nyadi lebuh Jawai nangku pengawa nyadi sekuriti kelia. ba sebengkah sepital urung iya taun semilan belas lapan puluh lapan. Maya nya jawai agi dara umur tu dah tuai kurang lebih dua puluh taun pia meh. Nadai ngira pengawa orang kelia uchu. Asal begaji aja pia ku jawai. Ba sepital nya suba bisi dua iti langkau endur jaga. Nyadi jawai enggau Juya jaga ba dalam siti bilik. Enda jauh ari ward orang beranai. Ketebal agi, sekuriti ti jaga ba dalam rumah sepital indu maging maya nya ko Jawai Ucho. Sida aya jaga ba langkau jaga ba pintu penama gate besai sepital. Gila nya nadai jako emba bala baki tang meh. Nama daya tudah jawai uchau pendiau pengidup ti seranta meri ati tudah tuai ransing mangku pengawa nyadi sekuriti taja iya indu sereta agi biak. Bisi deh malam siti, Jawai enggau Juya diasuh ketuai sekuriti ngemata kurang bebasuk karung tilam. Karung tilam ti kamah digumpul magang. lalu disilih enggau karung tilam ti udah dibasu. Sigi bisi orang mangku pengawa baka nya kenu ku Jawai Ucok. Jawai kala dibai orang kereja nya tang meh iya enggai laban Jawai lemi tulang meda darah ba sebelah karung tilam. Seduai iya juya duduk berimbai ba mua seduai bisi siti mija nunga pintu penama jalai orang ambi karung tilam ti udah ditugung ku orang. Bendar Jawai ngerarika mata diri ngahika merening karung tilam ti jempuk laban darah. Udah ga bau darah balat udu, ngasuh deka mutai. Selamat malam dara, lawa kita tiga lemai tu enda jaga ba wad beranak din. Pia ko munyi ibu siko ti benung ngangkut karung tilam ngena bakul. Ibu ti bejako nya enda ngetu ko kita uchu. Semina bejako seraya bejalai mansa aja. Taja pia, Jawai ngelala nyawa ibu nya. Iya lama udah gawa ba sepital nya nyadi PJM kenyau ari taun semilan belas lapan puluh kelia. Ibu nya dikangauka sida Ibu Mia. Mentas udu ibu nya enggau begulai, enda rengka penemu mega suah bekunsi penemu adat budi basa enggau sida ti agi biak rambau maya nya. Meniga-niga ke utai Ibu Mia nya. Pia, ku Jawai seraya ke nauih tanan bau bakih iya juya. Enda ninga utai ku iya aku. Pia, munyi saut juya ga enda ninga utai ku ibu Mia. Enda ga Jawai kiruh nal engka salah peda iya, kenu ko sagam ati Jawai. Tang meh Jawai berati ke mua juya udah bebalik pucat. Peda Jawai. Berasai enda nya mai ati Jawai maya nya ku kita uchu. Juya dipeda Jawai, ngimpit iya semak agi. Nyau besatup siku seduai sebaki iya. Nama main nuan bekenya Juya? Sekut endar beketu. Jauh ke gi nuan. Pia ku Jawai madah ke Juya. Enti ibu mia mansa legi. Sereta enggau iya tua pulai ke dua tua jaga ba wat orang beranak. Pia ku Juya enggau jari tudah tigetek-getek. Sagam ati Jawai din. Tu iya bisi utai disalamka iya ari Jawai. Sigi, bisi utai nundi sereta utai peda ju iya. Nya meh kebuah ulah iya baka nya. Jawai tu tadi mekang enda kiruh taja ati udah berasai enda nyamai. Nyau kelama Jawai ginau-ginau beratika utai dia deh Jawai bisi tepedaka siti ayas cheremin aku. Cermin nya udah ditutup tire muat ari dalam. Dia meh jawai meda kenaing siku indu ngena baju sekuriti sebaka enggau baju kena jawai. Duduk nensam ke mua ngam-ngam ba belakang jawai. Meda utai baka nya, jawai ada berasai chelap serambu tubuh ko kita ucho. Enda berasai nyau getak-getak kaki jari tudah tuai. Mai jawai nemu ukai menzio tang mean tu laban ia ke bendar ba belakang seduai ia juya nya dinding semin. Juya enggau jawai tu tadi duduk ba bangku kayu nyandih ba dinding semin. Bekeni ka ti ga bisi menzio ba belakang jawai? Enda patut ko kita uchu bisi menzio dalam semin. Patut meh juya ari tadi getak-getak nyau chelap kaki jari tudah tuai negu jawai ko kita uchu. Nama agi deh. Ada nyerauh meh jawai seraya ke belanda enda bapai enda bindai. Tang meh ko kita uchu. Ngai nyadi laju ga tudah jawai belanda. Laban juya nyau masung baju uya. Enggau sabak-sabak meh seduai sebakih belanda. Ngelawa bilik endur jaga ba wad orang beramai. Datai ba endur jaga dia diseduai sama bela tekenyit sereta tegepang. Kebuah pia ko kita uchu laban baju kereja ibu mia agi begitang ba bangku ngerimai mija. Nya nanda ke ibu mia enda kereja malam nya. Bah. Sapa ti mansa seraya bejako tadi diuchu? Ta ibu mia rana-rana meh nya tadi. Semina enda dipeda mua laban iya ti benung ngesan bakul karung tilam. Meda utai baka nya, Juya lalu rebah luput. Nasib Jawai semak Juya lalu nangkap tudah Juya ti luput. Enti enda pia, balat Juya bakal tepangka ba lantai semin. Dua iku indu misi ti gawa ba wad orang beranak dia pen. datai ngesah seduai. Juya lalu dikatung sida ngagai bangku panyai seraya nganti Lutur datai meda tudah juya. Maya nya meh Jawai Nusi ngagai indu misi dua iku nya nama utai ti udah nyadi ba seduai juya tadi. Nya meh indu misi dua iku nya mega Nusi pengingat seduai ti suah dikachau utai sepemanyai ti gawa ba sepital nya, ku kitai uchu. Nyau ka sejam tudah juya luput. Tudah tuai pun lalu ngeleda. Nasib tudah tuai nadai apa nama, nadai bakal tu nya. Seduai sebakih dikemena pulai tumu malam nya, urung iya jam dua belas tengah malam. Seduai mega diberi kemisi dua hari sepengudah ti gawa baru dia deh ketuai sekuriti sida nusi. Utai nya sigi ayan enti kitai bejaku kelalu jangka. Udah nya baru jawai nyau ingat ke jaku juya ti madah diri deka nyekak antu enti utai nya bisi ayan. Berapa kali ga jawai udah ngajau juya anang kelalu jangka bejaku. Nya aja pengingat ari ibu Jawai lebuh gawa nyadi jaga ba sebuah sepital. Ku jaku ini Ucho, ka nusi dua iti jerita aja baka ke malam tu. Tang mekeng laban jerita kitai ke pandak ini deka nambah siti dah agi jerita kitai baka ke malam tu au Ucho. Jerita tu dikirum ba messenger ayul. Baka selama mega turai bala ujuk udah di serurik ayur baka selama. Ba jerita ke penudi tu ujuk ini semina ngupi aja jerita kitai tu au. Munyi tau ko jerita ia ujuk. Siti pengingat ari apai aku deka di pedua ngagai bala mayuh ba page ti. Rumah lama kami semah ai Bata Rajang munya min. tang diatu udah berumah baru semak jalai ke Nawit Sawong. Taja pen tusah deka diterima akal, tang pengingat ti nyelai tu ditapi apai aku empu ba taun semilan peluhan. Jalai ke Nawit Sawong Ramau maya nya bedau tau magang min semina ba sebengkah-sebengkah endur aja udah tau rang jalai. Ketebal agi jalai nya suba agi bebatu. Burak aja buak pulai ari pasar ke Nawit laban debu ngena mutusikal bai apai. Kami menyadi indu. Bela udah belaki magang. Aku jadi enggau orang kapit ngugi ke orang laban laki aku anak tunggal nadai madik bukai. Dia tu aku ngajar ba siti sekula tunga ke Pantu. Kira bisi dua taun meh udah ngajar ditu. Sebedau nya suba aku ngajar ba menua Serikai. Aduh dulu turai aku min laban mayuh ngena jaku injau sereta short form. Amat meh aku tu pengajar tang aku enda landik ba jaku kitai empu. Diatu, apai seduai indai aku aja ba rumah panjai kami. Agi meh seduai bumai ngidup ke benih aja, ku jaku seduai. Taja kami semadi nagang seduai bumai ketegal ti enda dapat. Pengingat ti nyelai ditapi apai aku nyadi ba taun semilan puluhan. Aku agi ingat lalat maioh nya. Bisi da ari siti, sida apai ba Wong Nasau. Agi ba rumah lama kami maioh nya min. Agi ngena perau maioh nya. Indai aku enda enggau maioh nya laban ti buan. Aku agi mit enam aya nya. Umur enam tauka lima taun pia meh keno ko apai. Sida belabuh nasau. Nyau laun ketegal hari ti ujan. Kira jam satu ngalih hari. Sida apai pen ngetu belelek sereta ngintu diri. Tang madik apai aku bedau datai ba langkau. Puas meh sida ngangau ke iya tang meh enda disaut. Kini iya tadi pia ko apai nanya bala ti bisi ba langkau. Nama iya madah kediri ngabas bubu tadi kelauk tengah hari tu? Pia ko siku ari bala ti bisi ba langkau. Oh, enti pia dulu ga kitai ngintu diri nemu iya ngidup kediri lagi. Pia ko tudah apai mai bala iya makai. Tembu sida makai semua. Bedau ga madik apai aku nya pulai ke langkau. Kini mia tu, pia ku tudah apai aku bejako kediri. Enda berasai lantang ngati tudah apai aku min. Berengkah dulu meh kitai, aku deka ngiga sanu dulu kulu kia. Pia ku tudah apai madah kediri deka ngiga madik iya. Mupuk meh apai aku. Nyidi bekau madai iya ba sebelah kerangan. Amat bisi ga bekau iya agi basah. Nyau ke lama datai ba lubuk siti. Peda tudah apai aku madai iya. Bediri degi-degi ba batu besai nungok ke mua iya ngagai apai aku. Kini deh ngelama nya, kami nyau irau ke dei. Pia ku tudah apai. Besai nyawa iya nganu madai iya Ko tudah apai Nusi. Umur madai apai kami maya nya suba. Kurang lebih empat belas taun pia meh ko apai. Tang madai apai kami enda nyaut semina nansam ke mua aja. Penyauh aya kami nya enggau apai kira sepenikau meh min. Enda semak enal. Nama utai bangat ngemedih ati dek. Pia ko tudah apai ga ngutap seraya mata iya merening singkang kaki nangi ke teterap. Lebuh maya tudah apai merening baru ngagai madai iya, dia iya da tekenyit meda madai iya udah nadai agi bediri ba batu besai nya. Nai, kini ga iya tu tadi ngenyampat nya kaki. Enda bulih sekesap mata nadai dipeda agi. Pia ko tudah apai muchau kediri. Meda baka nya, berati ke tudah apai ke bekau madai iya nya nuju siti tembung ruas. Lama tudah apai ngenung beratika kompaun nya diha. Pemuas nilik, dia deh apai tepeda ke ais kaki orang ningkap enda jauh ari pun buluh. Begadai-gadai tudah apai manzai. Dia deh tudah apai asai ke deka luput meda pendiau madai iya Udah nyandih ba pun buluh. Mata iya agi njelak. Nai nama pengawa da ditu sanu? Pia ko pai nanya madik iya. Tang meh tudah aya kami nya enda ke kebut, mata pun enda engkesap. Teduduk tudah apai laban nemu madik iya udah danyan patah rebah laya sulai enda tepadah ke nyawa. Keli-keli meh panjung tudah apai nyentuk ke ulih didinga sida ti benung ngasau. Begau meh sida iya maya nya min. Lebuh ti diperesa, dia deh sida bisi meda bekau pantuk urau pe pah muat ari kiba tudah niang aya kami. Meda baka nya, ada kusai ke sida tembung daun buluh sebelah nya dia. Ketegal ti pedih ati meh nya jara. Dia deh enda mukai mukai lalu pansut siku urang belalang naka iya pemesai ku apai. Mesai betih iya. Maya belalang nya mansut kediri ari sarang enda rari ku apai. Degi degi aja iya enda kebut kebut ketegal ti enda liat ati apai pen lalu nimbak belalang nya ba senentang pala. Parai meh tudah belalang nya bangkai urau nya lalu ditunu sida ba endor nya mega. Bangkai ayo kami pun lalu dibai ngagai rumah panjai lama kami. Diatu apai aku ke nusi nya min. Iya ti meda sendera ayo kami. Madah kediri udah nadai meh nya. Degi-degi ba batu. Apai aku enda kala nusi ke orang bukai kelimpah ari kami sebilik. Nya meh naka pengingat tudah apai aku min. Aku ti bedua jerita tu pun minta pemendar ari iya dulu.